Mae'r mynyddoedd yma'n hafod o harddwch, ond maen nhw hefyd yn gallu cynnig cyfleoedd gwaith a gyrfa i'r bobl leol, a'r hyfforddiant sy ar gael yn eu galluogi i aros a chyfoethogi eu cymunedau.
Simon Jones 'di enw fi, dwi'n gweithio i'r Partneriaeth Awyr Agored a dwi'n rhedeg cynllun o enw Llwybrau i Waith, gweithio efo pobl lleol i cael nhw i fewn i waith yn y maes awyr agored. Mae'n anodd um, cael mynediad i pethau fath o dringo yn dydy, heblaw bod chdi'n nabod rhywun sy'n dringo neu gen ti ffrind, rhywun yn teulu, um, mae'n eitha anodd so, cychwyn off yn saff. Cai, fe di cyrraedd hwnna nediom? Nice one. Dwi'n cofio mynd ar profiad gwaith efo canolfan awr agored A hwnna nath rili agor llygad fi i i'r maes a bo' 'na bo' 'na opsiwn o gweithio yy fel hyfforddwr t'mo' y- yn y maes awyr agored. Dach chi isio neud buddy check ar harnesses? Do you want... You two wanna do a buddy check on each other's harnesses? Buddy check. And helmets, yeah? Just make sure there's no twists, everything looks good. Wanna say hi? Dwi wrth fy modd yn helpu uh, so, pobl ifanc fel yma gweithio trwy am bod fi wedi cael profiad o'n efo. Mae'n really, mae'n really, really neis i fi gallu fentora nhw trwy'r proses. So, uh, mae Megan newydd pasio climbing wall instructor hi uh, neithiwr. Um, a mae Cai yn gweithio tuag ati rock climbing instructor fo ar y funud. So, ie, yeah, mae'n ma, ma, ma, ma really neis gallu helpu, helpu nhw allan. So.
Mae jyst di gwella sgiliau fi ar rhan, dim jyst bod fi gallu dringo, bod fi gallu rhannu'r gwybodaeth yna i bobl eraill. Dwi'n meddwl bod yn mor pwysig bod pobl lleol yn gallu dod allan i danos y pobl sydd yn dod yma, sydd wedi cerdded mynu, sydd wedi dringo, da chi bod mor, mor bwysig lle. A da chi rhannu'r iaith, rhannu'r tir, da chi bod, mae'n hyfryd yma dydy.
O'n i'n o'n i'n gweithio efo cyfeiriadur a o'n i'n geek mawr, ond o'n i'm yn hapus iawn a athyn nhw, nes i gymryd redundancy yn lle symud i Burton on Trent a ers yna nes i defnyddio redundancy i mi gael wneud y cwrsiau beth nes i wneud a o'n i'n meddwl gweithio yn awyr agored, cadw fi'n hapus. Ond uh, diolch i Sai, mae wedi helpu fi gael uh, pasio ACI, uh, Rock Climbing Instructor. Uh, dwi wedi gwneud y training i hwnna a dwi wedi gwneud uh, Mountain Leader training fi hefyd. Ond mae'r awyr iach yn cynnig rhywbeth mwy na hyfforddiant i un aelod o'r criw. Peri ydi enw fi a dwi'n rhan o'r cynllun Partneriaeth Awyr Agored. Nes i neud yym foundation art yym degree so jyst blwyddyn oedd o yn neud yy celf yng Ngholeg Menai a hwnna'n grêt nes i rili fwynhau a wedyn o'n i'n rili meddwl reit be' you know be' dwi isio neud O'n i'n syffro efo iselder a so o'n i'n pryderu lot a dwi 'di bod yy on and off efo meddyginiaeth ag o'n i'n me'wl dwi isio dwi isio neud rwbath fyswn i'n gallu helpu fy hun a dwi wedi mwynhau bod allan i'r mynyddoedd a cerdded. Weithia' ti jyst angen actually mynd allan ag bod mewn cwmni bobol eryll.
'Na ni. So pan ti'n mynd i testio'r gen am munud tair... Ie. Neu' siŵr bod gin ti'n gafal ar rwbath iawn? Iawn. Rag ofn fod o'n popio a ti'n colli balans. Iawn.
Dwi'n teimlo fel bod yym yym y balans yn dda rhwng bod yn yr awyr agored a peintio. Dwi'n meddwl os o'n i'n mond yn peintio ma'n gallu bod rei unig a er bo' fi'n wrth fy modd yn peintio yym ma'n gallu bod yn rhyw fath o gysgodol ar ben fy hun. Dwi'n mynd mwy o chwith ŵan iawn dwi'n mynd i chwi. Swn i'n licio gallu gweithio yn tu allan heb fod mewn mewn swyddfa tywyll neu'm byd jyst jyst gallu bod yn yr awyr agored. Dwi'n teimlo fatha bod o'n helpu 'n iechyd i iechyd meddwl i. Dwi'm yr un peth. Ma'n rhoi pwrpas i fi.